Nemmen li ma narawhx biss wara l-kamera li wieħed minna wkoll tajjeb huwa biker, però ħafna nies naħseb li jarawk wara l-kamera. Jekk jarawk wara l-kamera ma nafx. Nipprova nistaħba kemm nista' nkun onest magħkom, però jarawk. Istess xi kultant aħna nipprovaw nagħmlu l-istess. Aħna xogħol. Le, hekk le, ma nistgħux. Imma weekend nipprovaw nistaħbew. Weekend nistaħbew, mhux għan-nies, ejja. Isma', Renee naħseb li jekk hi xi ħaġa li għandha żewġ roti probabbilment prova u. U kissirtha. Jew ipprova illegalment fil-post mal-postijiet li mhux suppost. Qabbiżni fuq dan. Aqqas naf. Isma' dan biex intik background tiegħu jista' jgħidlek dan. Inbidel mutur kull Ftit xhur. Ma għandux kwiet. Dak huwa. Iva sant number 55 inti? Qabżek, qabżek. Le, le, qabżek. Int biss toni jgħid. Ngħidlek jien maż-żmien. Ma nafx ta. Hija tift il-kamp. Però jaf il-numru eżatt. Għax għandi spreadsheet. Kull mutur li qatt kelli f'ħajti jew kull karozza għandi id-data meta xtrajtha, meta biħħejtha.

Għal domanda li nsaqsi dejjem, għal minn fuq forsi ftit nies ma jafukx min hu René. Mela, René huwa fotografu, twieled Malta fin-1980, x'aħna għandi 45 sena. Il-kamera ħaditni mad-dinja kollha litteralment, speċjalment fl-aħħar għaxar snin ta' ħajti dort fuq 80 pajjiż. Bestia. F'ħafna minn dawn il-pajjiżi suqt muturi, issa xi ngħidlek insuq muturi badi mhux naqbad nikri mutur nitlaq bih. Is-suq mutur tat-Taliban ġol-Afganistan. Fhimt? Is-suq mutur tar-ribelli ġo nofs il-Libja bil-machine guns imwaħħlin miegħu, is-suq mutur ġo nofs l-Iran taqsam mal-Pakistan illegalment. Buzz dak it-tip, imma iva, ix-xogħol tiegħi kelli l-fortuna u l-istess ħin sfortuna għax kollox fih it-tajb u l-ħażin tiegħu, li ndur id-dinja. ma jfissirx kollox tajjeb imma dort ħafna, kburi dak li rnexxieli niġbor bħala katalgu tiegħi fotografija, bħala ritratt. U anke bħala esperjenzi personali. U esperjenzi, jien illum esperjenzi xi kultant noħroġ u kulħadd jaqbad iparla inti x'ġaralek hemmhekk, x'għamilt hemmhekk. U jekk tibda tirrakkonta ma taqafx. Għax kulħadd għandu xi jirrakkonta, mhux għax jien, Int għandek, konna, kulħadd għandu xi jirrakkonta fil-ħajja u jekk inbdew nitkellmu u nitħaddtu fuq dal-affarijiet, tgħaddi siegħa titkellem u lanqas inkunu għaddejna minn persuna. Immessa nsaqsuk naqra forsi esperjenzi li huma forsi differenti minn tas-soltu. Ija mela full time. Imma ma dejqux in-nies. Mela, la ġejna fid-diskors, jiena qabel ma tlaqt minn hawn, kelli dan id-diskors magħkom fil-bieb qabel ma dħalna, għajjejt. Mhux għax għajjejt, għax il-ħajja tgħajjik. Litteralment illum ġejna wisq kulħadd sproki ta' dejriet. Mela gas down, gas down. Issa l-problema ta' hekk hija jien għalija personalment wara l-Covid in-nies ma baqgħux l-istess. Le, le, le. Issa jien hawnhekk għandi għandi tpinġija fuck Covid għal miljun raġuni. Apparti milli meta ġiet il-Covid jien kelli nbigħ il-muturi kollha li kelli biex ngħix. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Għax jiena photographer full time. li huwa mill-ftit li hawn full-time Malta, għax kulħadd photographer soltu jkun impjegat xi mkien imbagħad jagħmel fotografjar fil-ġenb, ikollu l-bolla mħallsa minn hemm u hekk allura iktar relaxed. X'int tkun full-time, full-time photographer. Tiġi darek mal-ħajja. Kollox għalik u plus mantenimenti, tfal, skejjel, kontijiet baqgħu ġejjin għalhekk il-Covid għalija ma insomma. Wara l-Covid għalija personalment in-nies vera nbidlu, kulħadd sar bla idea diffiċli. U sar selfish. Sar hija hija selfish in. Jiena per eżempju jkolli meetings ma' għarusa fuq online u hekk u tibda tirrakuntalek għamilli hekk għamilli hekk u nibda nħares lejha. U jgħid x'se naqbad ngħidilha għal di. Għax per eżempju naf ħriġtilkom mis-suġġett. Le mhux każ. Isma' mhux każ. Mhux każ. Relax, relax. Kont qed nieħu. Nitkellmu fuqek, ġifieri isma' naqra background. Jien għandi delizzju tal-kebabs. Inħobbhom ħafna, allavolja Malta bħalissa prezz ta' kebab Kważi kilwa ġiet. Eżatt. Għax konna nieħdu kebab tajba bi ten euros illum ġie seventeen. Mela, mela. U qabel kien fik chicken bestek issa jtik daqs. Eh, daqshekk. Anyway, immur għall-kebabs. Ħabba l-Covid dejjem. Ħabba l-Covid dejjem. Għax dejjem jieħu xi. U qiegħed bil-qiegħda u kwarta qabel ma wasalt għand La Rusa fejn kelli mmur għax qabilt tgħidx immur niekol dal-kebab. Il-messaġġi deħlin m'għand La Rusa, nixtieq hekk u nixtieq hekk u nixtieq hekk. U jien bdejt ngħidilha, imma d-dar tiegħek bħal di? Tarizzat għax. Mhux hekk? Dik kienet dar ġo California kienet. All right, all right. Indunat għax kemm il-Hollywood sign tidher fil-background. Ħġieġa fiha tnax-il metru għolja, nitkellmu ħames solari, libsa fiha twila minn hawn u l-bieb ta' barra, u jiena qed naqra l-indirizz. Sqaqt għall-ħofra ħal qormi. Int kif tara sqaq bħal qormi, inti taf li t-twieqi ħa jkunu dar daqs l-iPad? Daqshekk! Twieqi żgħar, dawn! U jien għedtilha sempliċement, Int għandek dar bħal di? Għedtli le. Għedtli int għandek libsa bħal di? Għedtli le. Temma fejn il-batt li dawn ir-ritratti. Għedtilha mhux kif ħa nġibek hekk. Għedtli jien biex kemm intik idea. U mbagħad ovvjament ir-ritratti tal-bridesmaids li bagħtitli kulħadd qisu xkupa, rqiq, stikka, perfect. U kif dħalt hemmhekk ovvjament isib. Sibthom tankers tal-gwerra. Kienu l-kebabs. Kienu l-kebabs. Ir-realtà hija, jekk tkun kbir, jekk tkun irqiq, ma tagħmel l-ebda differenza għalija, ritratti xorta jiġu sbieħ għax taqbad l-element tal-persuna. Però l-problema hija, ġieli jkollok xi ħadd anorexic u jgħidli jġibli oħxon. Kif? Eżatt, jgħidlek. Jgħidlek. Jidhri in-nies Jgħajjuk, u fix-xogħol tiegħi ta' ġurnaliżmu, intik l-eżempju x'jiena twellidt fix-xogħol ta' ġurnaliżmu minn 1998 sal-lum, jiena qatt ma studjajt kif insir wedding photographer. Mhux hekk, mhux hekk. Jiena studjajt ġurnaliżmu, mbagħad bdejt il-gwerer u minn hemmhekk kuntatti tiegħi bdew jimilħu daqsxejn mad-dinja. Hemm anke barra minn Malta, ma taħsibx li Malta biss, tan-nisa hu hekk.

Tibgħatlek il-għosa lejn il-knessi b'ritratti. Jew ħa, l-għada fil-ħodu, tieni ċans, ma jrid neditja. Għal dawk li jafuni jafu li għan neditja vera ma lajvu, dina tiċi l-estija f'jum ejt li jeta. Għawelja. Kolla, jina għandi sistema jek, tiċi s-sibt, Monday editing, tiċi l-ħat, Tuesday editing, dik il-sistema tijaj. Imma xinti full time u kol. Full time, għallu tikolli, tikolli s-sistema. Imma Il-mod li n-nies tell demanding illum il-ġurnata, li int per eżempju nbena wedding planner tikpi fit-tieġ. Nibena qassis li jidgħi, inti ġilek qassis jidgħi. Jiena smajt, smajt u rajt qassis jitlifha f'tieġ għax hu kellu l-microphone

Jien għandi problema biex nafda n-nies ukoll voljieri, però jekk jiena qed inħallas l-aħjar mechanic li hawn f'Malta, jekk pereżempju jiena ma' il-muturi tiegħi kull darba kelli xi ħaġa dejjem hawnhekk ġejt fir-realtà, tajjeb, tajjeb, l-ewwel mhux għax għandkom l-aqwa mechanics f'Malta, għax mechanics tajbin hawn kemm trid, però hawnhekk hawn package, hawn servizz, servizz u tesma' illi ntaqa' magħkom, nieħu kafè, nieħu tazz ilma, jekk għandi bżonn xi ħaġa, u iva mur. It's a package. U l-istess ħaġa jien niġi għandkom għax hawnhekk għax għandkom.

Mela. Sign World, tajjeb, tal tas-sign cool wara wara Renee. Homemade Malta tal Għad illum għandna Achice Sign World. Mela mela, bħalissa bħa qiegħed lum, però bħalissa qiegħed naqra busy mhux ħażin. Tibdix bil-iskużi. Tajjeb. Imma isma', apparentement hemm il-World Cup ġejja issa. Viċin ħafna. Mhux daqshekk tant.

The Burgers, The Burgers, The Burgers. Qed jaħdem diġà. The Burgers li kull nhar ta' Ħamis aħna joffrilna naqra. Illum ġabilna tlieta pizza speċjali, tajjeb, issa nfaqqgħu. U għandu special offers kif qalilkom, kif rajtu diġà qabel. U l-aħħar u mhux l-inqas Raguse Express li jisponserjawna għal kull travelling minn hawn Sqallija użaw Raguse Express. Tajjeb, nistgħu nibdew aħna? Mela, isma' li bdejna, imma insomma, isma', ħa ninsew tiġijiet, cameras eċċetera. Il-namra taż-żewġ roti, jekk tqalleb naqra hekk fil-passat. Ma tantx hemm għalfejn inqalleb, jiena bdejt ta' seba' snin il-BMX Track Saint Andrews. U rajt mela naħseb ma' Pawlu, jista' jkun, ma' Jamie, kienu qegħdin hawnhekk, u rajt, u rajt. Kien hawn ukoll Jamie, u anke Pawlu. Vera? Fuq il-podcast? Ejja. Mela, mela, mela, kienu magħna, kienu magħna. Allura il-grupp. Immiss ma, ma jsegwi. Naf li biża ħafna. Immiss ħaj segwih bil-fors m'għandux options. Ħafna ħaqqal l-elezzjoni ġejja budri. Dawn biex għadbat li messaġġ qalli inti ma dekx titfa' xejn fuq Facebook. Ma qas niftħu qegħdin breakdown, insa! Issa bħalissa elezzjoni, issa politika biss. Allura tiftaħ xejn tara xejn. Daqshekk. Le, in-nagħma tiegħi bdiet mir-roti BMX meta kont żgħir. Kont wieħed dak iż-żminijiet jgħiduli ċ-champions ta' Malta. Kompetejt Londra, PlayStation Park kemm-il darba. Kien hemm dak iż-żmien kien hemm qishom Mhux X Games, kellhom isem ieħor. Kienu jsiru ġol-PlayStation. U kien hemm naħseb xi bniedem partikolari li kulħadd isemmi wkoll, jista' jkun xi ħadd Ingliż. Li kien jiġi Malta. Ma daf fi Paros insejtx ismu. Imma dak hu. Semmejna Jamie. Ejwa semmih Jamie u r-reazzjoni tiegħu magħna baqgħet għal tul ta' żmien u baqa' jiġi Malta jagħmel ix-shows. Eżatt, eżatt. Imma kien hawn dix-show PlayStation Park jiena ġejt sixt. All over Europe. Issa kien tajt X Games ta' dak iż-żmien. Tajjeb. Sa March din ti minn minn Malta ġiet tiġi sixth. Mhux hekk, mhux hekk. Però dik kienet tajba. U mbagħad qatt jiena mhu turi xejn il għaliex kont tlift l-ikbar ħabib tiegħi meta biss kellu tmintax-il sena. All right. U jiena kont ġurnalist u mort nieħu ritratti tal-post fejn miet Il-biker. U qegħdin jgħidu isem barrani, qed nara l-mutur, qed nara kollox, qed narah quddiemi. U ma tafx li hu. Ma nafx li hu. Ma tafx li hu. Hestia. U mbagħad wasalt id-dar filgħaxija u ommi qed tisma' mill-best friend tiegħek, wieħed mill-close friends tiegħek ħa. U tbellgħet. Ah, żgur. U that was a good turning point jiena muturi minn issa in miss qatt f'ħajti. Daqshekk issa. Però mbagħad ovvjament in-nagħma tibqa' hemm u

Xi darba jien qassamt dal-mutur imma insomma mutur mutur l-aħjar mutur li kelli. U inti minn one to five imbagħad tgħid ħa nixtri two hundred. Ew it-three hundred vera qiegħed tajjeb imbagħad four hundred. Mhux hekk il-qagħad tiegħi. Imbagħad kull darba niġi hawn għas-service dik il-problema tiegħi ta'. Għax jiena qatt ma ridt li jkolli Harley f'ħajti u qatt ma ridt ikolli per eżempju l-GS jew jew l-Africa Twin. Kull darba nidħol hawn l-Alla dal-Harley kemm hu sabiħ. Ġiebu d-dar. Daqshekk. Imbagħad kien hawn GS għall-bejgħ. Ġibu d-dar. Ħa nibqgħu sejrin hekk u ma tibqa' tkabbar tkabbar. Min jafni jaf li jiena ngħix nofs ħajti jekk mhux iktar minnha Sqallija u Sqallija hija il-paradise, hija l-punto di riferimento kif jgħidu huma tal-mutur. Aħna Malta li għandna li għandna huwa kollu tajjeb u ħażin. We are limited. Issa, min hu dilettant tal-off-road pereżempju bil-Land Rovers u hekk, Kulħadd tila' Sqallija jgħidu għandek fejn timraħ kemm titla'. U l-istess bil-muturi. Tħoss l-awtostrada. Nemmen li kollox fih tiegħu. Naf li isma' aħna pajjiż ċkejken, żgħir limitati ħafna, però nemmen li kollox fih l-ups and downs. Sqallija għalina xi nmorru hemm, ah, nistrieħu. Ħaġa oħra li għandna Malta, naf li għandna restrictions għax pajjiż żgħir, Pero dan l-aħħar qbadna nistrokaw fuq kulħadd. Ej, eżatt, eżatt. Veri meta ngħidlek, mhux qed ngħidlek għax il-kaċċa hi tajba jew ħażin, mhux qed tidħol fil-. Le, jien off road irid immur Sqallija bil-fors. Ma nistax immur iktar minn Malta. Kollox, jekk il-btajj tal-kaċċa kien jagħmel hekk, illum jista' jagħmel hekk. Jekk bil-mutur kont tmur hemm, illum ma tistax tmur hemm. Il-Land Rover biex konna ninżlu Selmun, naħseb jiena ftit ftit ħa jaqtgħuilna wkoll, mhux biex ninżlu off road, għall-vojt, jiġifieri biex ninżlu naqtgħu. Mal-familja. Pajjiż limitat, allura kulħadd jipprova jagħmel the best minn dak il-ftit li għandna. Imma Sqallija mbagħad għandek fejn timraħ. Anyway. Kull ċans li jkollna. Xi darba ħa niġi magħkom għax noqgħod nara l-vidjos tagħkom nibda nidgħi. Issa tilgħin, tiġi ġimgħatej oħra aħna? Issa ġimgħatej oħra biċċert iċ-ċajt, ejja, ejja. Ħa jkollna xi ħames fans magħna. Ejja, ejja, ejja. Ġej magħna. Ħajt Tkun tajba. Ħa tkun tajba. Ħa tkun tajba. Tkun tajba. Tkun tajba. Ma le, le, għandi għandi fiduċja. Jkollna karattru partikolari. Mhux ħa ntukom għal issa. Batna mbagħad naraw. Ħa taraw wara. Tajjeb. Isma' domanda, René. Liema kien dak forsi punt f'ħajtek li tgħid isma' kont f'xifer il-mewt għax inti tħobb tkissel 'l hemm, tixkarararaw, tirriskja 'l hemm, imma, li huwa abbinat mal-fotografija li tgħid isma' dak ix-xott qabel naqa' 'l isfel, qabel imut, qabel jiġri xi ħaġa ħażina ħafna li tgħid isma' kienet, kienet, vera, aqbad wieħed ejja. Ħa nsemmi ommok forsi kollha fil-qasir, qasir ħafna kemm nista'. Hemm it-tunnels ġo Gaza, jien l-unika Malti bħala fotografu li dħalt ġo Gaza darbtej u ħriġt minn hemm ħaj. U kien hemm it-tunnels tal-Hamas, dawn li qegħdin jippruvaw isibu fejn qed għax dawn it-tunnels qegħdin ishom spagetti taħt l-art. U jiena rnexxieli nidħol fit-tunnels. U qlajt xebba papali mant il-Hamas, neżżgħuni għar-rim, tefgħuli machine gun ma' rasi, għattawh ammut. Dik waħda minnhom. Ġo s-Sirja bqajt dieħel, dieħel, dieħel. Dejjem għar-ritratti inti, mhux għar-ritratt tal-għerien. Ġo s-Sirja bqajt dieħel fuq il-front line kemm niflaħ. sakemm inkun close biżżejjed biex naqbad nieħu l-battalja għaddejja, u qlajt tirġo sidri. Kont bil-vest qed timmaniġa? Il-vest, ovvjament il-vest tieħu daqqa. Tieħu daqqa mhux hekk? U ksirt il-kustilji u wkoll slip disc, għax daqqa tieħu. Għax il-bullet tidħol a good two, three inches U terġa' toħroġ. Imma r-rebound ġismek jieħdu, body. Il-punch tieħdu. Jekk dik ir-rebound toħodha ġo nofs qalbek, inti xorta mejjet. Eżatt, eżatt. Fhimt, is-sien ħadtha fin-nofs eżatt. Eżatt. Imma kont lucky, insomma. U biżibili oħra, ma ħansemmu dak it-tnejn biex ma jibqax għaddej. All right, all right. Ġifieri kienu. Hemm tnejn. F'xifer hekk. Issa, hemm tnejn. F'dawk il-każijiet. F'dawk il-każijiet. Is-sitwazzjonijiet. Liema mutur taħrab kieku?

Kieku għandi post fejn għandi bżonn naħrab bih u naf dan il-mutur żgur mhux se jagħmilli xi trouble jew. Mhux hekk? M'hemmx fuck ups. Taf li moħħok mistrieħ. Stop jew tla'. Mela. Toilet jew kitchen bħalissa. Aw, mhux għax il-GS mhux tajjeb ukoll, taf hu diri, imma l-electronics tal-GS mal-Africa Twin jien għalija ma nqabbilhomx. Waħda problemi sensors, għall-madò fil-Africa Twin għaddejt minn ġo fih ilma sal-handlebar din mhux se noħroġ minn hawn. Żgur.

Però sibtu tajr tajjeb għall-offroad mhux tajjeb ħafna fit-triq u jittiekel malajr ħafna. Għax soft, soft compound. Soft, soft compound mela. Soft, imma fix-xita disaster, issa qlibt għal għal Pirelli qed tgħid? Pirelli u. Jien Pirelli ma Tajbin, nibdilx, ma tajbin. nibdilhomx, eh. Dinja oħra, ara illi tkun għaddej u daqq f'daqqa waħda ssib l-imxarrab, kieku kont pereżempju b'tajr ieħor naf li inha kaxkart. Daqshekk.

Tajjeb. Ej, u nħobbu dan. Ej, importanti, lest nżommu. Isma, l-aħjar ritratt li taħseb qatt ħadt minn fuq mutur? Minn fuq mutur, very easy, qed nagħmlu chase, dak iż-żmien ta' Madonna, kien hawn. Kien hawn Madonna qiegħda Taħlilna l-ħin Malta? Għax imbarras ta' persuna. Le! Tista' tarah, tista' titlobha tmur. Trattat il-Maltin ħafna minna ta' imbarazz, imma insomma. U jiena u nsuq bil-mutur b'għodiri bdejt niġbed biex imbagħad nibqa' għaddej għax kien daqsxejn post sensittiv biex ma taqlax trouble. B'għodiri kienu portraits ta' Madonna u gajeriċi qegħdin deħlin ġo film set u hekk.

L-ewwel darba ma' mara oħra u mar l-istess restorant ma' l-istess ma' mara differenti qabel ġie jiekol ġo restorant l-Imdina ma' Jennifer Aniston. U mbagħad ħassar magħha meta kien Malta ħassar magħha u mbagħad ġab l-Angelina jiekol fl-istess restorant. Vot jiena kif mort hemmhekk sirt naf bil-kuntatti ovvjament u ħadt ritratt tiegħu ħiereġ mill-istess restorant. U mbagħad hija dħalt hemmhekk u ħadd ritratt tal-firma tiegħu ma' Jennifer Aniston fuq il-guest book. Dawn ir-ritratti daru imma tkun weġgħa kbira għalihom imma r-ritratti daru d-dinja. Ah, żgur, mhux hekk ovvja. Wara din l-isterja ta' paparazzi jien għandi iktar milli għandi ta' gwerer. Għax. Eh, żgur, mhux hekk, mhux hekk. Illum naqqast naqra għax ovvjament mhux m'għandix ħin, naqas l-interess, illum qed insib il-paċi tiegħi ġo l-għelieqi. Daqshekk. Naqta' l-larinġ u ż-żebbuġ. Rebel farmer. Rebel farmer. U jien ħadt għoġobni. Part-time farmer, però. Esperjenzi ta' ta' paparazzi jien għalija huma affarijiet li għamlun li għamluni u għallmuni ħafna fil-ħajja. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Tinsewx meta tmur għall-gwerra wkoll ikollok ħafna training. Jien wieħed minn ftit li għamilt ħafna military training. Issa kif għamiltu dik ħaġa oħra. So, fil-paparazzi tkun taf fejn tistaħba, kif tistaħba. Kif għandek timxi, x'għandek iġġorr miegħek, fejn m'għandekx tmur. Dawn l-affarijiet kollha jgħinu. Allura dawn m'għandekx ċans, ħa jsibuni mkien. Pereżempju, meta Madonna kienet qed tifidni fuq Kemuna, dawn għalqu Kemuna totalment għalihom. Jien dħalt fl-erbgħa ta' filgħodu, b'jet ski pparkejtu ġo għar, imbagħad minn taħt l-ilma għaddejt u dħalt fis-set, M'għandekx tant tħassib. Bil-pulizija iduru dak iż-żmien bid-dgħajjes ifittxu fejn, imma għandekx tant tħassib. If I'm trained to hide, Triple O seven. Ma neżaġeraw. Imma issa bih tagħha hija li l-istess tagħlim li tuża fil-ġurnaliżmu, fil-gwerra mbagħad fil-paparazzi, isek

Kieku qiegħed f'dis-sitwazzjoni, qiegħed bil-mutur, għandek il-kamera miegħek għax jiena naf li inti kemm-il darba niftakrek bl-exciting girl tiegħek dejjem tiġri bih, ġifieri mutur u kameras fl-istess ħin, kieku qed taqa' l-kamera u qed jaqa' l-Africa Twin, ħa! Li min salva kieku? Il-kamera. Il-kamera. Għax l-Africa Twin tiflaħ id-daqqiet. Għandek raġun hemmhekk. Il-kamera le. Il-kamera le. Għana li jkun ħaġa oħra, mutur jekk jaqagħlek. Ikun effekat fejn pereżempju għandek għandek il-guards. Eżatt, eżatt. B'hekk tisprejja l-guards, tbiddel daqsxejn il-grips taf fejn fejn iħabbat il-. U hekk inkomplu. U lest. Kamera jekk taqgħalek mal-art, 99 percent tinkiser biċċiet. U jekk ma tinkiserx biċċiet, titlef l-alignment, titlef il-calibration bid-daqqa. Armi. So, tispiċċa tagħmel fdejh u. Mhux worth it. Tarmi u tneħħi. Daqshekk. So, kamera nsalva. Il-kamera nsalva. Għandha raġun, eh?

Bħalissa kull m'għandi 883 imma bil-conversion kit ta' 1 to 1.2 full custom. Mhux kellek l-adventure, x'jismu l-adventure ta' qabel? Kelli, ma dam tlett ijiem għandi vojt. Three days, three days. Three days u six days dam għandi. Il-problema hija jiena għad bħala Harley enthusiast ejja nixtrih biex ikolli l-enduro bike. Eżatt. Mhux qed immaqdru jmur tul ħażin, mhuwiex. Imma tpoġġi fuq l-applikazzjoni, tpoġġi fuq u titħaq. Essja. You can't compare. Mhux hekk. Litteralment tidri fl-ewwel tliet ijiem ġa tani trabil dal-mutur, ma' ċuċati, suspension mhux jitla' dik il-lokkja. Ngħid immorra jien għandi mutur. Daqshekk, daqshekk. U għamilt żmien fil-garaxx fejn kelli l-Harley, l-Adventure Bike, insejt Pan America. Pan America, Pan America. U kelli l-Africa Twin. U kelli the privilege, għax huwa privilege għalija, li tagħżel one jew the other. Eżatt, eżatt. Fhimt?

Enduro bike. Li titfix xi Harley. You know, dik il-bobber feeling, dik il-wide wheel, dik il-. Huma jippromwovu dak l-istil. Imma huma ppruvaw. Nkunu onesti. Jaqbdu market ieħor. Jaqbdu market ieħor. Daqshekk. Imma the Effica Twin has been in the making for what, 30, 40 years? Mhux hekk, mhux hekk, eżatt. The GS has been in the making since the 80s. Għandhom prominenza. They change something. Għadhom kif ħarġu mutur wieħed, l-ewwel wieħed. Qatt ma ħajkun. Mhux ħa jikkompetu ma'. Xorta mutur tajjeb. Il-ġiri li jiġri kien impressjonanti. Ejja, next question. Sewqan fis-silġ jew fid-deżert? Il-problema jien nħobb is-silġ, ma bil-mutur fid-deżert. Fid-deżert. Naf li provajt. Jien ma nafx għalfejn ktibt Kurla. The hottest place on earth, Lut Desert. Alright. Niggarantijlek li l-unika turist li qatt ma mar hemmhekk, niggarantijlek għax miegħi kelli n-nies armati bil-machine guns sa rashom, u ġie miegħi the king of Lut Desert, li kellu 48 tifel u tifla jiġru mad-deżert. U kellu Honda CB minn dawn l-antiki hekk, litteralment mgħawweġ ganx min jaf x'ra minn fuqu.

Isma', xi kultant tkun trid tirrilassa. X'inhu ġej? Kamra jew birra? Il-problema, jien ma nixrobx. Imma ħadd ċans, ħadd ċans, ħadd ċans. Zero alcohol. Mela kamra bilfors, u. M'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel. Le, provajt, u, provajt. Mela tieħu retratt tiegħu Jew tgħin l-ewwel imma ħa ngħidlek il-għalhekk tibqa'. Għax naf li mhux Malta biss ta' ġifieri, fid-dinja jekk ikun hemm xi ħaġa jkun hemm accident ħa ngħidulu hekk, ħafna photographers, Mhux photographers biss, nies bil-mobile. Nies bil-mo, imma nafu x'inhi l-biċċa llum kollox dik hi. Pero, imma kun onest, taħseb li tfaqqar it-tratt l-ewwel jew tmur tgħin? Għandek xans l-ewwel ngħin u ġejt f'sitwazzjonijiet koroh ħafna f'gwerra fejn għadha kif waqgħet bomba u qed naraw omm qed tiġri għal bni d-dar tfittex it-tifril tat-tfal tagħha, l-biċċiet li baqa'. U dak il-ħin dil-omm bdejt qed ngħidilkom nis, ma nafx, kważi kważi jaqbadni l-bard qed niċċita ruħi, jaqbad dan l-anzjetà li niftakar biha. Niftakar dal-event, nibda nlaqlaq fil-fatt ara. Tara dil-omm qed tiġbor id, qed tiġbor sieq, qed tiġbor żarbuna u ma tafx jekk dik l-id hija tat-tifla jekk hux tat-tifel dak it-tip. U titfa' kollox ġol boroż u tikbi u twerżaq, f'idri. Jiena li kieku dak il-ħin qbadt il-kamera u qed nieħu ritratt, ta' mara b'sieq ġo jdejha for a press photo for human suffering hija wow. Imma tiġri ħafna, tiġri ħafna. Jien ma nixbhux. U m'għandekx ċans. Jien għandi ħaġa oħra. Jiena meta mmur għall-gwerra nies mejtin ma nixbitx. Jien nies mejtin bir-rimedj mhux ġo gwerra m'iktar nies mejtin milli ħajjin. Letteralment jekk inti qiegħed fuq il-front line qed timxi fuq nies dak bla ras, dak bla id, dak għadu toqba' f'ġo nofs idru.

Forsi kellu iktar xagħar, ma nafx. X'jisimha fakkarni mhux ma'. Mal-Iris kont. Eżatt. Prost. Eżatt. Kien Konrad. Iva, iva. U darba kien hemm meta kien hemm Papa l-Istina u ġara dak l-accident, jien kont fotografer hemmhekk stazzjonat hemmhekk. U dak il-ħin li ġara l-accident, dik meta kien daħlet dik il-Porsche ġon-nies,

U għandi, kelli ritratti iżhom ħadhom mill-Qorti, m'għadhomx għandi għax ħadhom mill-Qorti. Nies jiġifieri jogħlew, jiġifieri b'saqajhom sejra 'l hemm, imma mbagħad inżilna xi mbagħad kellna r-radios aħna, għax aħna konna grupp ta' xi sitt photographers, ma se żball, u nżilna ngħinu, jiġifieri tlaqna l-cameras, imma mbagħad taf li daru kontrina, n-nies, mument minnhom, ħasbuna

f'mument fejn il-persuna għadha hemm u tara kif persuna li tilfet xi ħadd minn tagħha jew minn tiegħu, kif tintilef minn sinsiela lanqas tkun taf x'inhi l-fajda ta' din il-ħaġa. Mhux hekk? Jiġifieri isma' tkun f'sitwazzjoni ta' xokk forsi, allura. Inkomplu? Inkomplu, l-aħħar waħda. War zone jew is-suq Malta? L-istess ħaġa, l-istess ħaġa. Naħseb li rrispondejtu u lilkom, I mean, jien nagħżel war zone over anything f'ħajti. Ħlief, ħlief li nqatta' ħin tajjeb mal-familja, mal-mara, mat-tfal, vojdieri, ovvjament dak huwa dejjem in-number one, però l-iktar post għal qalbi huwa l-gwerra. Il għaliex inħossni at home. Hija ħaġa vera stramba, jiena meta nkun qiegħed hawnhekk qiegħed magħkom anzjuż. Għandi anzjetà ħierġa minn ġo widnejja, jekk qed insuq anzjuż, jekk qiegħed qed innaħdem qiegħed anzjuż, jekk sejjer gwerra qed immut, diħreġ it-toilet bl-anzjetà għax naf x'qed nagħmel. U mbagħad tasal il-gwerra u kollox jikkalma, u kollox kwiet, all the, all the noise stops, dak in-noise kollu li kollok ġo moħħok jiġriek u jagħmel hekk. Il-mument li nibda nisma' bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu, that's it.

Kif qed naħseb issa, forsi nkun f'dik is-sitwazzjoni u ngħid. It's not that bad. L-istess. Jiena l-problema tiegħi meta mhux meta nkun ġo gwerra, il-problema tiegħi hija dejjem wara l-gwerra. Is-side effects tal-gwerra. Dak iż-żmien kienet tgħid tieħu l-medication, dak il-ħin tħossok aħjar imma s-side effects tagħha ġejjin ġimagħtej wara. U s-side effects tal-gwerra jdumu long term fuqek. Eħe, u tirrealizza forsi ħafna affarijiet li qabel ma kontx qas biss jgħaddulek fil-lingwa li ta' moħħok. It-trawma tagħha li inti dak il-ħin tħossok hero, miexi fuq in-nies, biċċiet ta' nies u dak mhux Russu jew dak mhux Ukrain u dak mhux minn Gaza u dak mhux Iżraeljan, isek you're doing your job, you try and focus, tieħu ritratti ta' makabri ta' makabri ta' li hawn fid-dinja għax din xejn, dinja li hija vera. Jaqq saret You're doing your job. Imma mbagħad wara bl-Ingliż it hits you like a train ta' li tkun qiegħed waħdek ġo s-sodda u taqbad tirrifletti, tkun qed tiekol burger u kif tara l-burger daqsxejn ħamra, tiftakar f'sieq ta' dak, kif tisma' xi ħadd qed jaqta' bis-sega ġo ħanut jew ġo workshop, Tiftakar tabib qed jaqla' sega live ġo b'ambulanza aħna u miexjin. Kif ixxomm il-laħam qed jinħaraq ġo restorant. Inti moħħok imur qed inxomm il-laħam ta' persuna qed jinħaraq. Le, le, le. Le, mhix sabiħa. Ħa neqilbu l-page. Neqilbu l-page. Mela, ħa nifqu ġiex minuti oħra. Tajjeb, għax id-direttiva tgħidilna li l-battery irridu nbiddluha. Ibqgħu magħna. Mela, ġejna dħalna mill-break. Issa ngħaddu naqra ritratti ma' René. Mela. Ħa nibdew naqra ritratti fil-qosor, René. U biex ikun fl-ambjent tiegħu wkoll. Pjazza tajba. Pjazza tajba. Dik tagħmel hekk. Mela, René, l-ewwel ritratt li għandna dak il-ħar li

Tajjeb. Għalkom li forsi. Ma naħakom biex fil-kas. Xanu mux xejn. L-għanet, t-rizat. Dan ir-ritratt huwa fil-Cold Desert. Cold Desert xi fisser? Mela l-unika desert fid-dinja li huwa fil-muntanji. All right. Dan huwa l-post huwa bejn il-Pakistan u l-Afganistan, imdawwar bis-silġ, Wed inti għandek ir-ramel, imma mdawwar bil-muntani tas-silġ. Però hemm xi naqra vegetation jew xorta xejn? Zero. Zero. Għandek ramel kullimkien bid-dunes b'kollox. Kif jispiċċaw id-dunes jibdew muntanji għol, l-iktar muntanji għoljin tal-Pakistan, 7,000 metru. Qegħdin nitkellmu iqarrbu kważi l-Everest. Huge mountains, 6,700 meters. U dan huwa mutur ta' xi ħadd hemmhekk u qatt tindur daqsxejn bih. Daqsik. Tgħidlix mutur għax niftakar. Imma tidher li ħadt naqra baż bih hekk. Qegħdin naraw Harley ieħor hawnhekk naħseb. Insejt ieħor. Insejt li kellek. Insejt li kellek dan il-mutur li battulkom dan hu mutur ieħor li kien dam għandi ftit ġranet biss. Tjantini, ftit ġranet qatt ma kien ġejt. Mutur sabiħ ħafna, ftit ġranet għax ġie żidu. Dan xtrajtu għalija. Fil-realtà partattu ma' karozza u ridtu għalija.

Jekk toħroġ barra t-triq naħseb jien. Aħna użajna t-toroq l-iktar ta' imma dik li kien miegħi kien meta l-enduro bike. U li qed narah idur il-kantunieri qisu chilled, relaxed. Eħe u dak toħodha ħafna iktar. U jiena ħin kollu mit-third iwaqqaf first, mill-first literalment imbagħad

U daqshekk wieqfa. Għadek għaddej li wieħed jiddaħħal il-cruise control. Sufan. Sufan. Tisma' l-mużika għadek għadek qed tisma' l-mużika għaddej 240. Imma semm. Imma semm. Imma semm. Ma tridx tużah għat-toroq sqallin. Lejn dawk l-istess. L-istess. Li għax se nieħdu pjaċir fihom aħna. Kull country li naħa ddur ħa tkaxkar l-exhaust mela ħa titgħa ddur iktar bil-mod inkollhom. Sorry, il-warrani dieħlu ħiex aħ l-igref. Eżatt. Beautiful bike but not for the. Mhux għas-Sqallija. Dan huwa l-ewwel enduro, nista' ngħidlu. L-ewwel qisu enduro bike li xtrajt f'ħajti. Adventure bike, adventure. Adventure bike, skuża dik il-kelma. Għax enduro naqra. Huwa wrid jiċċekkja jekk hux reliable jew le, jekk jaqla' daqqa ta' tren. It-tratt huwa kollu kemm hu t-tort ta' Gordon, minn hawnhekk insellmu t-tort tiegħu. Għax qatt ma ridt adventure jew enduro bike f'ħajti, jiena kont ħu għandu. Bit-three hundred għal għax-xogħol u hekk. U ġibt hawnhekk it-three hundred għax tajtu daqqa ta' Kristu s-soltu u l-għajna kull mhemmet nirranġawh. U għadtlu da, Gurn. Għalli, Daqshekk qiegħed, għadtlu kemm it-tieni għal tiegħi. U laqas sewwejtu l-mutur. Kif kien? Ħaddam u però dan il-mutur għalija għandu l-emozzjonijiet. Kbar ħafna ħafna ħafna. That's my covid bike. Jiena waqt il-covid jiena ma kellix xogħol. Depression kbir, ġa niġġennen, pagamenti xejn. Kont nitla' dal-mutur, kelli ħabib tiegħi Sqallija, hemmhekk ġiet in-namra biex nixtri u ngħix hemmhekk. Kont inħalli dan il-mutur hemmhekk, kull nhar ta' Ġimgħa nitla' Sqallija u kull nhar ta' Tlieta ninżel lura. u għamilt kważi sena u nofs tal-Covid indur Sqallija. Dak il-mutur. Allura żgħar. Allura dak għalija huwa sentimental. Dak hekk. Din it-train track hija biss ħames minuti minn fejn noqgħod illum il-ġurnata ġo Sqallija jien. U kull darba ngħaddi minn hemm niftakar f'dak il-mument u f'dak il-mutur. U f'dak il-mument ikra, ikra, ngħidulu xejn. Jien nisma' kull dan iħodu b'ġid. Jiena llum kważi nitlob li l-Covid jerġa' jiġi xi kultant għax ara kemm sħittu u kemm għamilna. Sewwa, sewwa. Xi kultant huwa reset. We thought li l-Covid ħa tkun reset. Ma kinitx. Ġejna f'ħakin agħar milli konna. Aħna ħsibna ħa nibdew nieħdu ħsieb iktar id-dinja, forsi nħobbu iktar xulxin, iktar rispett lejn xulxin. Kulħadd sar aħdar. Skużawni, imma r-realtà hija r-realtà. Mela, dan ritratt. Dik huwa ritratt, il-post tiegħi fuq Facebook kien biex nipprova ngħid lill-ġenituri kollha li hawn.

Però ssuq bil-mod bil-mutur mhijiex ħaġa tajba, mhijiex. Bil-mod, b'attenzjoni. Inti meta tissuq bil-mutur, bil-mod, forsi kull biker jafha, u qed jaqbżuk il-karozzi, qed tpoġġi, qed tpoġġi lilek innifsek. Inti trid timxi mal-flow. Mal-flow, dik dejjem. Issa jiena ninkazza għax nara pereżempju l-istess nies kuljum imwaħħlin fl-istess triq fl-istess ħin. Karozza five seater persuna waħda ġo fieha. Menn tista' jitpoġġej sormok fuq mutur u flok qom fis-sitta ta' filgħodu, qum fit-tmienja. X'qed iżommok lura? Ħa ngħidlek jgħiduli għax danger. U r-realtà hi ħa ngħidlek jiena malajr xi sbieħ qatt nagħmel daqsxejn studju ta' malajr jekk Kemm mietu nies bil-mutur f'sena Malta? Mietu tlieta? Vera, mietu tlieta? Ma nafx, ma nafx, m'għandix m'għandix. F'sena jmietu tnejn tlieta jien għadu mietu ħamsa. Veritiera kollha kemm hi. Mhux hekk? Iċ-ċans li jiġri lilek, hemmhekk qiegħed. Mhux hekk? Kemm mietu nies bil-cancer? Kemm mietu nies b'heart attacks? Kemm mietu nies. Mela, mela, mela. B'high blood pressure, bit-zokkor, bi. Daqshekk. Mela. Bodri, b'heart attack biss qegħdin mijiet! Mhux hekk? Issa kemm hawn nies li b'high blood pressure għand Alla, bin-nervi għax imwaħħal fit-traffiku, u stress, u depression. Depression. Bodri inti. Mela, mela. Qed tgħid li Cornut kuntent, skużani, jekk nista' nuża din il-kelma fuq il-potajiet tagħhom. Tista', tista', tista', tista'. Li moħħha ġo traffiku. Qed teqred, u qed teqred is-saħħa tiegħek stess, qed tivvelena biex qiegħed hemmhekk tidgħi. Tidgħi, fil-kors. Aqbad mutur, jien anke ċirind tal-gass bil-mutur immur nixtri, guys. L-istess, l-istess. Dak kollox jagħmel, dak kollox jagħmel, eh? Ismagħni fuq hawn. Dak kollox jagħmel. Dak huwa l-pick-up truck tiegħi jien, xorta.

Ħadd ma ħa jsofri. Le, mhux hekk, ma nistgħux. Ejja nkunu onesti. Jekk inti trid toqgħod relaxed kemm jista' jkun, relaxed ġo inverted commas għax xorta bil-Y plates li hawn bhejjem, skużani, fl-erġien minn kull, anyway, dik ha, xorta bil-mutur inti taf li qomt fit-tmienja. M'għandekx ħin, m'għandekx bżonn għaġla, m'għandekx bżonn għaġla. Taf x'qiegħed il-belt. Daqshekk.

Xorta ħammur bil-motors. Xorta bil-motors mmur. L-għarusa fra nkazzata jien overtime. Mala, daqshekk. Għax jiena ma tlaqtx mid-dar siegħa qabel. Daqshekk. Ma rridx immur nipparkja fejn ħa nitfa'. Daqshekk. Le, jiena bil-mutur tlaqt ten minutes qabel, vojli li, però sirt għasra, tibdila dejjem ikolli miegħi, biss sakemm wasalt is-sala ġejt maħta li għax bil-qalb sirt ta' taħt litteralment għasra. Għasra. Wasalt, biddilt, komplejt it-tieġ, Daqshekk. Bike all the way. Le, mela, mela, mela. Però dik waħda mela jkun ukoll l-istess jien nerġa' nieqaf hekk. Għax jien kont immur bil-karozza għat-tieġ u biex nasal mill-knisja sas-sala. Dennis, ma jaslu qabliek. Ma jaslu qabliek. Qabli u panic sħiħ u mbagħad kelli nimpjega persuna oħra miegħi biex nibgħatha qabel. Mela. Jiena biex jien nibqa' sal-aħħar. Tispiċċa ħażin, le. U lilu nibgħatu qabel biex żgur ikolli moħħi mistrieħ li jasal. Hemm xi ħadd hemmhekk.

Aw kemm trid u nitbellaħ jien kemm iktar niltaqa' ma' nies li qas inkunu nafu li bikers u l-bellizza tagħhom li jixtru mutur biss biex isiefru jduru l-Ewropa bih. Well done guys dik hija vera ħajja inkredibbli guys. Mhux qed tikkumpara. Le le le le u l-pjaċir li jtik mutur barra minn Malta Jien għandi kemm xejn bil-kolozza. Minn Sqallija u mort l-Italja u mort holiday mal-familja. Le dik perikoluża bil-mutur darb'oħra. Biex inħabbi il-mara u t-tifel. Fuq il-mutur. Mort Thailand wen? Isib destination oħra. Bi pjaċir. U mort bejn tant kumbazzjoni il-GPS għaddieni xi qasm SS's bil-kolozza.

Issa xi aħu naqra tajjeb mill-aħħar li rajthom jien, imma insomma. Esperjenza differenti, f'dak krejt karozza hawn. Tajjeb, tajjeb, tajjeb, tajjeb. Kompli kurra. Issa, fimni, ħa nsaqsilu għax mhux ħa jkollu waħda ta' ġifieri. Dik il-problema. Għalhekk, għalhekk, xi ċuċata li għamilt bil-mutur, naf li għamilt. Dak nistgħu nsemmu jew dak nista' Niġi tressa l-qorti. Isma' biex isma'. Jista' jkun. Biex inżommu isma' kellna l-Brandon ġew il-pulizija wara. Insomma, inti naħseb bħal guests kollha li kellna, bla liċenzja suq żgur mutur. Le. Le. Illa la. Bestia qed tkisser kisser il-mold. Ija, għax dik ġabet il-liċenzja magħna Trudy vera. Il-problema guys li nimxi kemm mhux qed ngħidlek ma naqbisx l-ispeed limit per eżempju għax l-ispeed limits ta' Malta huma tat-tfal. Sewwa, kun bis-second jaqbeż l-ispeed limit imma insomma dik ħaġa oħra. Jiena nimxi dejjem mal-liġi forsi u dejjem nirrakkomanda għal xi ħadd jekk ħa ġġib il-mutur Jgħidli, Ħa nipprova nagħmel xahar rebbieħ, imbagħad inġib il-liċenzja. Ngħidlu, Ma taħdimx hekk. Issa jekk m'għandekx liċenzja m'għandekx insurance. U jekk tweġġa' xi ħadd u ħa jfittxuk, għandek l-insurance tikkaverjak. Jekk m'għandekx liċenzja you're on your own. U diri żball li għamilt hawn ċuċċati. Waħda ta' malajr ħelwa ħelwa, ftit snin ilu, mhux daqshekk il-bogħod imma daqqa daqsxejn żmien, Għaddej bl-Afrika insomma sa sara naf kemm ilu għandi fuq ħdiri five six years u jien dejjem l-Afrika dejjem riħ. Fejn nista' ngħaddi ngħaddi ngħaddi. U nara mutur tat-traffic warajja. U għadt ħa nnaqqas naqra ma bqajtx xorta kont over the speed limit bqajt għaddej inżur bejn karozzi u ta' dejjem ġej ġej ġej. Mawx għal Alla jiena. Stew jien ta' prajsit ninjorah bqajt għaddej normali. U la kont qed insuq salvaġġ, bqajt insuq salvaġġ. Ħalli mhux dak li kont qed. Rani u naqqas issa. Eżatt, eżatt, eżatt. Bqajt insuq kif kont qed insuq. U f'kemm ilni ngħidlek x'għad is-sirena. U jiena fost il-gass. Ara wkoll. Jien kellu suspett li mhux vera jimxi mal-liġi. M'għettix. Imma, qafas bil-gass għar-raġuni. Kont qiegħed waqt ma' ġenb karozza u hekk x'għad is-sirena. Mela jiena fast il-gass. Ħa naqbid fil-karozza. Ħa niġi quddiemu biex jgħaddi. Jien ma kontx naf x'sa jisseren għalija. Għamilli hekk ara. U ġejt ma' ġenbi hekk u ma waqafnix imma u għalla l-visor, Qalli l-Alla kemm jiġri kemm hu sabiħ dal-Africa Twin City. Qalli għandu wieħed, qalli ma mhux DCT. Qalli dan bdejt ninduna, inti DCT, bdejt narak mhux bid-delegerijiet. Qalli kif issib? Għedtlu l-aħjar ħaġa f'ħajti x'bin?

Qed titkessaħ u tara fuq bank twil. Aħna aħna għandna ħafna klijenti ta' Transport Malta tal-pulizija u tal-muturi. Jiġifieri naf għax jiġu hawn jixtru l-affarijiet tal-muturi tagħhom li huma dilettanti mhux just. Jiġifieri lilna jifhmuna l-iktar. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Kif għadna qabel il-Harley, it's a way of life. Eżatt, jiġifieri lilna jifhmuna l-iktar. Mela, diha jirrispondiha, U wara dak kollu li ltqajt miegħu u ddokumentajt ritratti muturi dort id-dinja, x'inhi taħseb l-iktar ħaġa llum il-ġurnata importanti fil-ħajja? Il-paċi. Għax dik hija xi ħaġa importanti. Il-paċi. Il-paċi li kif ġejna aħna ġo pajjiżna tħobbu tobgħodha Malta qisha l-paċi tlifniha u biex issib il-paċi u ssib post tal-paċi diffiċli ħafna. U l-inner peace kemm hu diffiċli li ssib l-inner peace, kemm hu diffiċli li ssib ħbieb ġenwini, kemm hu diffiċli biex issib klijenti ġenwini. U

Flus għandna, mhux qed ngħid li kulħadd miljunarju, imma min tjaqla' lira u jitfa' rasu u jitfa' rasu li hemm u li għandu opportunità jista' jaqla' li. Għandna liġijiet tat-taxxi li huma għalija reasonable. Jekk teħel id-dipartimenti jgħinuk. Dak kollu li ġa semmejt, tliet ġus qalija ma jeżistix. Malta x'għandniex? M'għandniex il-paċi, m'għandniex it-trankwillità kulħadd splodut. Daqs hekk, eżatt. Mur lura Sqallija u għamel l-inverted kollox ta' dak li għadni kif għadt. Ġo Sqallija hemm il-paċi, hemm il-kwiet, kollox relaxed. Biex tixtri dar bix-xejn, b'sitt elef tixtri villa relax żgħira, b'erbat elef jew tixtri garaxx. Daqs hekk. Tajjeb, hemm dik. Imma iktar minn hekk, x'hemm? Flus m'hemmx, ekonomija m'hemmx, xogħol m'hemmx. B'mod inti fil-ħajja trid tagħżel, a balance. Mhux hekk? Malta tibqa' il-cash cow tagħna, għandna fejn naqlgħu lira tajba fejn naħdmu hekk. U Sqallija min irid jgħix hemmhekk jista'. Jekk ħadd, jekk inti, jekk int ħadd irid jgħix hemmhekk, it's perfect, m'għandekx għalfejn toqgħod ġej u sejjer, it's perfect. Imma l-bilanċ tal-ħajja hija dik. U Sqallija ma tistax ittik dawk it-tnejn li huma, m'għandekx ċans. U Malta lanqas, jiġifieri fis-sens eżatt trid issib bilanċ. Mhux hekk? Eżatt, eżatt, eżatt. Taf xi ta' traffic hemm ma jienx ikollu tant imnaħħu krasi fuqha għax kulħadd mar Londra. Kulħadd mar Pariġi. It-traffiku li hemm Londra u Pariġi għoxrin għoxrin elf darba agħar minn Malta. Mela, mela, weħel. U anke Ruma. U anke Ruma, eżatt. Imma Ruma, Londra, Pariġi għandhom options oħrajn. Għandhom it-trejn, għandhom it-tram, għandhom. Eżatt, eżatt. Fhimt? Aħna il-problemi li għandna għandna żgħar. Allura jekk għandna traffiku tinħass. Tinħass. Sqallija m'hemmx traffiku, imma jekk tmur Katanja ħadd jgħid traffiku. Mela, eżatt, eżatt. Sa Katanja qiegħda ġo Sqallija. Daqshekk.

Hemm salvaġġ ismu Billy Williams, Sqallija u Msqallija oħra. Isma' da bħal kollox, bħal kollox. Aqbad minn hemm għandek Malta u għandek Malta oħra. Skont x'qed tagħmel, skont ma' min qiegħed, skont. Skont fejn qiegħed. Xi miss kurra.

Ditti oħrajn hekk ara. U f'daqqa waħda fil-bini tħajru oħrajn hekk ara. Kellimuli Gordon ara. Fhimt il-kumplament? Imma inkredibbli. Għax xi ħadd qalli hemm isma' ħantik dal-bike electric dur bih, tieħu ritratti u hekk. Ara kif tmur bih, kif tmur bih. Battery on a bike għalija problema kbira. Il-ħin kollu ħa nimla l-8% battery kif ħa nasal. It's not easy. It's not easy. It's good, it's convenient, but it's not the best thing to have. You need to plan ahead. Imma insomma, xi kultant wieħed itik mutur, imbagħad ieħor jitlob jibda jitħajjar, isma' ħa nipprovaw xi ħaġa differenti. Eżatt, eżatt. U tiskanta, tipprova xi ħaġa li qisek m'għaġbitokx, m'għoġbitekx, u tiftaħ toroq oħra fil-ħajja. Mhux hekk, mhux hekk.

Sa ċ-ċirkewa pereżempju. Le. U ma naħsibx tiegħi. Le, jiena xtrajtu kont ħa nużah għal Sqallija, mhux ħa ntellgħu. Le, le. Għax biex immur minn villaġġ għal ieħor ngħid ħa nasal lura? Mhux hekk, mela, mela. U għadhom Sqalliji kont se ngħidlek għad. Charging, insa, ma teżistix. Insa, ħalliha li mutur bil-plakka tidħol hemm ġewwa. Kafeterja, smaha niċċarġja ten minutes. Però t-teknoloġija qiegħda hemm, tajba.

tal-green u better than we have to be better than everyone. Imma mbagħad x'inti realizza li l-ekonomija tal-Ewropa mhux kissirnieha, għawwiġnieha ta' taħt fuq biex biddilna l-plans tagħna kollha into electric car vehicles. Imbagħad bdew jindunaw that the electric cars coming from China are cheaper. X'għamilna? Imponejna taxxi enormi fuq it-taxxi, fuq il-karozzi ġejjin miċ-Ċina. Inti qed tgħidilhom in-nies go green, go electric. Fl-istess ħin, Bir-research u d-development kollha li sar fallaw il-kumpaniji tal-karozzi kważi kollha, Volkswagen kif nafu kien qed imxi ferm, issa jgħadd problemi, Skoda. X'ġara? Kulħadd beda jimporta miċ-Ċina, l-Ewropa mbasta qalet green energy, imponiet taxxa fenomenali on Chinese electric cars, mela mhux vera aħbar l-enerġija Ċina. U r-realtà hija aħna bdejna nipprovaw aħna bħala Ewropa Ma narmux ħafna plastik, ma ninkwinawx, imma kulħadd ta' madwarna. Qed jagħmel bil-kontwarju tagħna. U l-ekonomija tiegħu għax baqa' għaddej bil-heavy fuels u bil-plastik, baqgħet tiela'. U l-ekonomija tagħna għax ħadna dik id-daqqa biex nippruvaw nkunu healthier than the, x'inhi l-kelma, whatever. Greener. Greener than everyone, li xorta hija tajba, ejja ngħidu r-realtà hija. Imma trid timxi mad-dinja. Jew id-dinja kollha. Trid tmur l-Indja. Hemm iktar plastik mill-ħut fil-mudell. Ġo pajjiżi narahom b'għajnejja, l-iskart iwaddbuh fil-baħar. U aħna tmur supermarket li biex jtik basket jekk ikollu l-handles ġo fihom. Mela, mela, mela. Ħa jiċċarġja. Ħa jiċċarġja. Mela. Mela. Waqajna għal dawn il-bullshits, skużawni. Mela, mela, mela. U fir-realtà. Mhuwa bullshit. Mhux hekk, għax jekk jiena dik il-biċċa plastik jien responsabbli riċiklajtha. Ma għamiltux hekk. M'għamiltux, m'għamiltux. Ħalli nagħmlu ħriġna ħafna mis-suġġett. Imma jien x'għajb li jkollu jafuha? Rajt dokumentarju fuq it-tonn. Ma nafx jekk rajtuhx fuq Netflix. Il-bullshit u l-korruzzjoni li hemm fuq it-tonn, fuq is-sajd tat-tonn, mhux hawn Malta ovvjament, barra minn Malta, li meta jgħidlek ix-xituna jgħidlek li din maqbuda, Kielet dak it-tip ta' ikel. Tiswa miljun tonn wieħed, tonn wieħed jiswa miljun, nimmaġina. Isma', hemm, kif qal René, min se tagħmel xejn ħażin billi rriċiklajt xi ħaġa jew pprovajt tagħmel xi ħaġa tajba, però Hemm ħafna mbagħad madwar. Għamilt xi ħaġa favur il-battery għax mhux kollox negattiv. The battery car, the battery bike works. Cities. Jekk inti tgħix ġo nofs Milan, ġo nofs Ruma, u tmur AB, pup pup tim tiċċieċa, iva, qed titfa' inqas exhaust fis-city, you're green, vera xorta. Noise pollution. Noise pollution. Irid ikollok l-infrastruttura għaliha wkoll. Vedri, anke karozzi dawk il-karozzi żgħar li joħorġu ċuċata. Il-microcars. Il-microcars, inti mort tħall kafè bihom ma ħadx parking ta' ħadd, karozza żgħira ma inkwinajtx. Vedri, in certain situations it works. Eżatt. Però tipprovax timponi that situation fuq il-ħajja ta' kuljum. Intik eżempju li aħna l-Ewropa kollha qalu, issa qatgħuha għax qalu l-impossibbli, sa 2030 pereżempju, iridu jifqu l-battery cars kollha fl-Ewropa. Imma, ha waffqu. Il-fuel. Ha waffqu l-batteriji, ha waffqu l-fuel. Skużawni. Però t-trailers kollha petrol baqgħu. Mela, mela. Però d-dgħajjes fil-baħar li jqassmu l-containers minn pajjiż għal pajjiż, xorta d-diesel baqgħu. Mela inti bdejt miż-żgħir. Daqshekk. Mela min ħa jbati? Il-familja ż-żgħir li tbiddel karozza, tħallas iktar, bla bla bla. Meta fil-baħar hemm l-ikbar vapuri bid-diesel, il-karozzi bil-battery, tagħmel ftit.

Mela, nirringrazzjaw il-Gordon's Moto Centre, tajjeb, li jospitana fil-premises hawnhekk. Sewwa. Nirringrazzjaw is-Signword li hemm is-sign wara l-għene isu l-għaġġiela wara l-ħela. Eżatt. Qiegħed pulit, tajjeb. Homemade Malta li jagħmlilna, tajtna qalur Alex, ħa nippuxxjak issa, li jagħmlilna li jagħmlilna naqra 3D printing, key chains, naqra coasters, tajjeb. Mela,

Nirringrazzjaw id-De Bergers, il-Belt u anke l-Fgura. U r-Ragusa Express l-aħħar ibaħħar tajjeb. Neżlu l-baħħar. Eżatt, għalhekk. Jiġifieri tkunu ikolkom buzz titilgħu sa Sqallija, nissuġġerulkom Ragusa Express. Tajjeb? Issa,